Mintirho, Ku Avanyisa ka Makumembirhi. Kuteloko dzolonga ri miyerile, Pawulo a vitana vadyondzisiwa, a va khongotela kutani a lelana na vona a suka a ya eMakedoniya. Kuteloko a tsemakanyile matiko lawa, niloko a khongoterile vamakwavo hi marito layo tala, a ya fika etikweni ra Grikiya, a tshama kona tin'hweti tinharhu. Loko a ri kusuhi ni ku suka hi ngalava ku ya eSiriya, Vayuda va n'wi tshama xikungu, hikokwalaho a boha makungu ya ku vuya hi le Makedoniya. Lava a va n'wi heleketa a va ri Sopatere n'wana Piro wa le Beriya ni va le Tesalonika, Aristarka na Sekundo na Gayo wa le Derbe, na Timotiya, na Tixiko, na Trofimo lava a va huma etikweni ra Aziya. Vavanuna valavo va hi rhangela emahlweni va ya hi yimela le Trowasi. Loko hi ri hina, hi sukela eFilipiya hi nga lava, endzhaku ka masiku ya nkhuvo wa Xinkwa xo Kecomela, hi famba ntlhanu wa masiku hi ya va kuma eTrowasi, kutani hi tshama kona masiku ya nkombo. Hi siku ra Mugqivela nimadyambu, loko hi hlengeletane ku phema xinkwa, Pawulo a vulavula na va le Trowasi, a lehisa ku vulavula ka yena ku ya fika exikarhi ka vusiku, hikuva a a lava ku famba nimixo wa kona. Timbhoni a ti tele endlwini ya le henhla leyi a hi hlengeletanile ka yona. Jaha rin'wana leri a va ku i Yutiko a ri tshamile efasitereni. ri sungula ku khudzahela ngopfu loko Pawulo a ri karhi a ya emahlweni hi ku vulavula. Kutani vurhongo byi hlula jaha leri, ri wela ehansi hi le ndlwini ya vunharhu ya le henhla, kutani va ri tlakula ri file. Kambe Pawulo a xika, a korhama ehenhla ka rona, a ri khumbarheta a ku, Mi nga karhateki, hikuva ra ha hanya. Kutani a tlhela a khandziya, a phema xinkwa a dya, a vulavula na vona nkarhi lowo leha dyambu ri ko rixa, kutani a suka. Va yisa jaha ekaya ri hanyile, kutani va chaveleriwa ngopfu ha swona. Loko hi ri hina hi rhangela Pawulo emahlweni, hi pela lwandle hi nga lava ku ya fika eAso, laha a hi fanele ku hundza hi teka Pawulo kona. A hi lerisile sweswo, hikuva a te u ta famba hi milenge. Loko hi kumanile na yena le Aso, hi n'wi khandziyisa engalaveni hi hundzela emahlweni ku ya eMitileni, hi suka kona hi ngalava, kutani loko ri xa, hi fika laha ku langutaneke na Kiyo, ri tlhela ri xa, hi fika eSamosi, Hi siku leri tlhandlamaka, hi fika eMileta. Pawulo a bohile makungu ya ku hundza ntsena a nga ngheni le Efesa, leswaku a nga hundzeriwi hi nkarhi a ha ri etikweni ra Aziya, hikuva a a ringeta ku hatlisa a fika eYerusalema hi siku ra Pentakosta loko swi endleka. Loko Pawulo a ri eMileta, a rhumela rito le Efesa ku ya vitana vakulukumba va kereke. Kuteloko va fikile ka yena, a ku ka vona, Ma swi tiva hilaha ndzi hanyisaneke na n'wina hakona minkarhi hinkwayo, ku sukela siku ndzi nga sungula ku nghena etikweni ra Aziya, a ndzi ri karhi ndzi tirhela Hosi hi ku titsongahata lokukulu, ni mihloti, ni miringo leyi ndzi humeleleke hi ku tshamiwa xikungu hi Vayuda. Ma swi tiva leswaku a ndzi mi fihlelanga nchumu leswi a swi fanela ku mi pfuna, ndzi ri karhi ndzi mi tivisa rito ni ku mi dyondzisa erivaleni ni le mindyangwini ya n'wina. Ndzi tsundzuxile swinene Vayuda ni Vagriki ku hundzukela eka Xikwembu ni ku pfumela eka Hosi ya hina Yesu. Sweswi ke, mi ndzi vona ndzi ri la bohiweke hi moya ku ya eYerusalema, Ndzi nga tivi leswi nga ta ndzi humelela kona. Ndzi tiva ntsena leswaku moya lowo kwetsima wa karhi wa ndzi tsundzuxa swinene emutini wun'wana ni un'wana leswaku ku khomiwa ni maxangu swi ndzi yimerile. Hambi swi ri tano, ndzi vona leswaku ku lahlekeriwa hi vutomi a swi na mhaka ni kutsongo eka mina loko ndzi nga kota ntsena ku heta leswi ndzi nga rhumiwa ku endla swona ni ntirho lowu ndzi wu amukeleke eka Hosi Yesu. wa ku vula mahungu lamanene ya tintswalo ta Xikwembu. Kutani sweswi, ndza swi tiva leswaku a mi nga ha ndzi voni n'wina hinkwenu lava ndzi nga famba-famba exikarhi ka n'wina ndzi ri karhi ndzi tswarisa ta Mfumo wa Xikwembu. Hikokwalaho, namuntlha, ndzi tiyisa emahlweni ka n'wina leswaku a ndzi nga vi na nandzu loko un'wana wa n'wina a ya eku loveni, hikuva a ndzi mi fihlelanga makungu ya Xikwembu kambe ndzi mi tivisile wona hinkwawo. Tilanguteleni ke! Mi langutela ni ntlhambi hinkwawo lowu moya lowo kwetsima wu nga mi veka ku va varhangeri va wona. Risani kereke ya Xikwembu, leyi xi nga tikumele yona hi rifu ra N'wana wa xona wa xiviri. Hikuva mina ndza swi tiva leswaku loko ndzi sukile, mi ta ngheneriwa hi timhisi leto leva, leti nga ta ka ti nga tsetseleli ntlhambi. Naswona ndzi tiva leswaku ku ta huma van'wana exikarhi ka n'wina lava nga ta vula mavunwa ku tilavela vadyondzisiwa.